Kur te dêşi. Bi tor bi xwedê meda wî na dişewiti. Fêr bê cara gulo ti dê qey ji nava xwe dindir de piriti. Rê wela. Eywa. Agir. Qey bi roja go ti tişkî tûj dixwe ya şor ya tirş. Meda te dêşî ya na. Xwedê haba car. Tûjê çi dektor? Xwedê ji te razî bi. Ma kari tûj bixwe. Xwedê wekîl be wê agir di devar bavêje. Rê wela. Ana ti kari gû bi xû ti neştexleyê te? Te nexweşi ya ew nexweş e. Bela ew biştexliya xî ma zimanê te ti neyî ma. La hewla wela. Ka rab hecî rab. Rabe mêr noda dî ya xî. Em nikarin pê mêkaribin bi xwe. Em ji bo we dibêjin yaxî ma. Ka wer wer vêde wer. Gelka pêşniyar kiribû ku di mijara xeleka me ya îro de em behsa beşê tenduristî û bijîşkan bikin. Dextor. Ji pîrka xwe bêj, dextor bi kurdî bijîşk e. Ne textor e. Wala maşallah textor wicek sayr mitl el qemer. Li gorî ku em dişopînin û tu ji kê dipirsi, tu dibînî ku welatî giş ji bijîşka aciz in û ji wan nefret dikin. Xelekê li ser waçê giş diz in, qesab in, nesab in. Xwedê wan têr neke inşallah. Bijîşk çend sala ji emrê xwe bi westandin û xwendinê dibe, ne ji bo yekî cahil were û vê gotinê jêr bêje, Karê tenduristî û bijîşkan karekî pak û mirovahî ye. Bîngeha wê dilxweşî ye û ew hevbeş e di navbera zanist û exlaq de. Zanist û exlaq de. Vir ji vir, yek li vir, yek li vir. Tiştê herî xweş û bi bandor di vî karî de ew dueyên ku ê nexweş ji bijîşk re dike Dema ku li ser destê îna rehet dibe. Erê walla wey sed rehmet dêw bavê te bê kurê min. De ka ji amê xwe re bêja tu çi qese emir dikê? Hê? Ev karê me ye emo wacîbê me ye ev. Hab xwedê min sûntxwariye tê pera girê. Xwe vê dewê de neba. La hewla wela. Wellahî te me ehrac kir. Xelas ka heqê muayenê tenê çil hezar bes be. Walla te gelkî qedrê me girtiya. La min dipetka ba vê te dirîto. Di vê kolanê de gelek bijîşk hene. Û gelek ji wana jî di eynî beş de dixebitin. Lê ferq û cudahiyeke mezin di navbera muayena vî bijîşkî û vî bijîşkî hene. Ev ferq û cudahiya ha bû yek ji sedemên ku welatî nerazîbûna xwe bînin ziman û ji wa bigazin bin. Lê ti çareserî ji dest wa nayê, ji pêvî go bidin ji ber ku biryar ne di destê wa de ye. Tê bîra em carkê me rahişt kamîrê û me berê xwe da nexweşxanê Qaşo! Cem xwediyê biryarê ku ji mer helwesta xwe bide xuya kirin û vê meseleyê çareser bike. Zor bû û nepixî ku lma destê xwe li banî wilo jor kir û got. Hûn ê kîjan ragihandinî ne? Allah wekîlê te. Pisê kellayê apê te. Mixabin me ti encam bi dest nexist ku tê de ev pirsgirêk çareser bibe. Kêfa me ragihandinê re nayê. Kêfa me ji ragihandinê re nayê. Naxwazim bi şitex bim. Bi tevî got biryarek heye ji destaya tenduristiyê ku tê de nirxê muayenê bijîşkan gişî tê de yek kirine, lê gelek bijîşk hene hîn bi wê biryarê nebihîstine û li cem xwe pêk naynin. Ne got pê nebihîstine. Xwe ne bihîstî dikin. Ti bi Xwedê ke û destê min ser serê te. Çend cara te fîşa ra û te rikşandiye, ala esas şebeke çû, dema te nexwestî ti bi hin kar bipeyive. Çend cara. Na! Ez qurbana te bim Xwedê ji te razî be ha. Ev adeta hanê li cem bijîşkê me tune ye ku qezda te li ser me be. Bijîşkê me dema vedigerin malê ji nexweşxanê, telîfona xwe vedimrînin û radizên. Û kî di isafê dimir, ma dûrî kerema we cihê hazira bi, bi cehnem kirî. Matmayî nemînin. Bûyerê wilo pirr in û giş bi isbat in. Ev gotin me ne ji cem xwe anîye. Bi setê çi bike, tê çi grafîka derxe. Tê bêl bi ra bi rayê mirr dinya xîn. Feqîr of zorê ji xwe re karek dîtîye. Sed û deh hezaran. Li hember van xalên reş ê girêdayî vê mijarê çend mijarên baş û erênî jî hene ku tê de destaya tenduristiyê bi xebatin rabûn wekû çareserî ji van pirsgirêkar e. A yekem vekirina klînkên gel li bajarê Qamişlo ku tê de hemû beşên tenduristiyê heye û bi nirxên pir erzan. Vekirina nexweşxaneya dil û çav li bajarê Qamişlo. û çêkirina emeliyên cîrahî ê ku bi du milyon û sê milyona li welatî dikelife bi deh qat erzantir li wir tê çêkirin. Ew jî li Qamişlo. Ew jî li Qamişlo! Baş wela. Wê mala wî li Dêrikê wê çawa bike? Heta ji Dêrikê were Qamişlo wê bimire. Wele na wela. Misteşfe nêzîkî geracê yî. Hema cî di wê de kevû here. Na wela feqîra bi zorê vê meşxê çêkirine. Wela min wa ayl illo. Di vî milî de ji dil û can silav û hirmet ji ekîba Nexweşxaneya Gel ya li bajarê Amûdê li ser vê xizmeta ku ji welatiyan re pêşkêş dike. Her weha em ji bîr a nekin ku gelek bijîşk hene her demekê bi mûbadereyeke xêrxwazî radibin ku tê de pera ji destê feqîran nagirin. Ez ê xelekê li vir bi dawî bikim bi gotinekê. Înşala salek nebû du sal, du sal nebû sê sal. Na na. Ji ber ku me got ev mijar girêdayî wijdan û exlaq e, em li erdê li hev werin rehmê da ku li ezmana xwe da li me werin rehmê. Hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.